So dyma ble chi'n cuddio. Hiya, Trace.
Drych arna ti. Mae mor cute. Dwi'n bwydo'n iawn. Ydy, fi mor lwcus. Roedd e'n braidd yn anodd i ddechrau, ond mae'r bydwragedd wedi bod yn grêt. Wnaethon nhw ddangos i fi'n union beth i wneud. Mae'r dynes yn y gwely nesa wedi chael un anodd iawn. Ond nath Sarah ddal ati, a chyn bo hir roedd Glenys yn bwydo'n hawdd. Na grêt.
Mae bwydo'r fron llawer haws os chi'n gallu neud e, a mae'n well i Glenys 'fyd. Yn dyw e bach? Da iawn chi'ch dau. All change nawr te. Edrych felly, ond fi ddim yn siŵr bo fi'n barod amdano fe. Rhy hwyr nawr.
Sori, cariad. Byddwn ni'n iawn. Ti'n edrych yn grêt o feddwl mai dim ond chydig o wthnose sy 'di bod. Fi'n falch fod fi'n edrych yn dda o leia, fi ddim yn teimlo felly. Hei, mae'n iawn! Mae'n normal, ti'n gwbod. Iselder ysbrydarol gen i yw e, 'na'r cwbl. Mae mor anodd pan ti ddim yn cael digon o gwsg, ac mae garddio fi'n cwrela drwy'r amser. O, o well i fi fynd ati hi. Wna i fynd, cariad. Na, wna i wneud e. Dwi'n well am gael i gysgu na ti. Oes dim syndod, fi ddim yn cael llawer o gyfle i ymarfer. Paid â bod yn flin, Dei. Mae wedi bod trwy lot, cofia. A fi 'fyd.
Dyw e ddim yn hawdd bod yn dad chwaith. Bob tro fi'n trio helpu, mae'n gwrthod. Dwi'n teimlo mas o'r holl beth. Dim dy fai di yw e. Dyna sut mae pethau. Mae mamau bob tro'n meddwl mai nhw yw'r unig rai sy'n gallu gofalu am y baban. Ond fi eisiau helpu. Dyna pam nes i gymryd absenoldeb tadolaeth. Ni'n deulu nawr, a mae'n rhaid i ni helpu'n gilydd. Och, mae wedi setlo nawr. Fi'n siŵr bydden ni di gallu neud e. Sa ti di roi cyfle i fi? Paid dachre 'to! Gwrandwch chi'ch dau. Falle fydde fe'n werth cael gair gyda'r ymwelydd iechyd, gyda'ch gilydd. Falle fod ti'n iawn. Maen nhw reit dda am awgrymu sut i wneud pethau'n haws. Wedi'r cwbl wna i job nhw.
Mae'n berffeth normal i deimlo fel i chi, mae'n ddyddiau cynnar, ac mae babanod yn waith caled. Chi'n gallu dweud yna 'to. Dyna pam chi angen cefnogaeth eich gilydd. Chi'n lwcus bod chi'ch dau o gwmpas ar hyn o bryd. Gwnewch y mwya' o hynny. Gallai bob tro fynd â Glenys mas er mwyn i ti orffwys, cofia. O, diolch, cariad.
A chofiwch roi cynnig ar y pethe nes i awgrymu, cadw at routine, cau'r llenni pan mae'n amser cysgu, gewch chi weld sut mae'n mynd, mae pob babi'n wahanol. Bydde fe'n reit boring petai nhw'r un peth. Diolch am eich help. Nawn ni roi cynnig arni, nawn ni Sarah? Yn bendant.
Gwynt, mae'n siŵr. Hei, da iawn! Hawdd pan ti'n gwybod beth i wneud. Haia!
Hi, Hi Trace! Helo, Glenys. Mae dy rieni di'n edrych llawer hapusach. O, mae'n bendant yn dod yn haws. Dim ond dwywaith nes i ddeffro neithiwr. Nes i ddim hyd yn oed i clywed hi nes i Gareth ddod â hi mewn yn feed. Grêt. Fi rili'n falch. Ond cofiwch, os chi moyn sgwrs, fi o gwmpas, iawn? Diolch, Trace.
Paid â phoeni, ni'n siŵr o ofyn i ti warchod cyn bo hir.